Woyo, ndinoti mamuka zvakadini hama noshamwari mese, ini ndamuka zviri nane, ndini weni wamagara makaziwa kare, Vovho Munjoyo kana kuti Mr Munjoyo. Ah, ndaviya ndochimuzivisa hama noshamwari nokuti piripo vamweni vanga vechiti Vovho Munjoyo mazuva ano hamuchabudisi mutsa, hamuchabudisi mavhidhiyo. Ah, chainga cheineso chokuda ah. Mazuva maviri anaya zvaindinetsa kuti ndibude ah, pandinotengesera kuda kuti nditsvake munhu wekusiira panga pechii peshupa nokuti wali ndano munhu wekusiira zvabon ndakukwanisa kuti ndosiira munhu pandinotengesera pano ndipo ndodini ah, ndoenda koita vhidhiyo ndosiira munhu Ah, panotengesera pano ndinokobudisa muzika ndakudini ndakukwanisa saka hama noshamwari ndinoti vese vari kuutubi vari kutiktok vari kufacebook garai makasikira nokuti mavhidhiyo makuda kumaona nana lady wamori tama uripo najuma matapekena muchawaona nagosha muchawaona ava ndivo vakuti inini kana ndabuda ndienda kukoita vhidhiyo ndivo vachasara pano vechitengesa saka maboys asi wari zvinda anongoekita mavhidhiyo nokuti kana ndabuda inini ava vanonga varipo vechitengesa ini ndokwanisa kuita vhidhiyo ndokwanisa kuita musika saka vanoda kurichisa ngoma kana kuti musika kana wakafununguka mavhidhiyo mechigarai makasotora pautubi musha maona echiwira waya waya asi pandinotangisa ndipo panda mukombi jaya ndechikuzivisa mabhosi vangu kuti mazuva anaya ndiri kushandira shimoyo ndaakushandira manika andisikuichiapi shimoyo ndaakushandira manika asi ha kushandira manika hakuna basa ndaano mukana kuti ndikwanise kuita mavhidhiyo shimoyo ndaano mukana kuti ndikwanise kubudisa muzika shimoyo asi vanonga desira ndiava Dipoish ivo ndinonge ndisina basa redini reenda mberi kuno kuno ndinonge rechiendawo mberi vanosara vechengesa chengesawo inini ndinoendawo kobata basa saka vanoda kurichisa ngoma mukana wakafununguka vanoda kuitisa mavhidhiyo mukana wakafununguka vari pautubi ndokumbe mbaisubeshikirevheni ah, vari patiktok musigiri kana ari kure tiktok garai makadaro kuhama noshamwari ndinomudai mese nokuti pachina imwimwe hapana inini pana inini nemiwo muripowo vandinochema nemiwo munochemawo Ndinoti bye bye mabosi angu, garai makasota mavideo pano pautubi gogo munjoyo dama ulipo. Ya hama noshamwari mese pandikutengesera inini gogo munjoyo ndiapa ndipo pandikutengesera no agent emora vanonge vechida kurevantari vanonge vechida adini vanonge verevantariwo maona manje ndizvo zvandiri kutengesa mazuva maviri ano Zviro zvamuri kuona izvo vanonga vaida kuhodha zviro zvamuri kuona isende deshi mendi kuhodha ah, mapiro remoti duzento ah, lamino yesunami duzento ah, mapiri amadoko isende kinzi maona manje mabhurutu ari ipapo ndo vamuri kuona mafuta okuzora aripozve Vanhu vanga veda foshwe imba rachi send a vint. Maona manje. Izvo vamuri kuona saka hazvese ndogani tokupa tokupa epa moto devo vomunjoro kudada aripi pinda pa WhatsApp aripi kwanisa kuti davira epa ndonga ndiri kupa ndono basa hama jangu nokuti ah vachete vanoti Ah, paunoona paunonge woti modai dai woti moprofita panguva yenayo nokuti asipi nguva yese kugara zveidaro saka epa kuti ndigare ndakapinda paoniraini nguva yangu yekupinda paoniraini inoita chii inoita shoma aona mai inonge yaita shoma inonge yaita shoma saka pandiri kutengesera ndipona ponapa